It-traduzzjoni tal-quddiesa mil-Latin għall-Malti kellha sehem importanti sabiex il-Malti jingħata status ogħla. Ir-Reverendu Dottor Jesmond Manicaro iltaqa' magħna sabiex jirrifletti fuq it-traduzzjoni tal-quddiesa għal ilsienna.
Il-quddies qabel il-Konċilju Vatikan it-Tieni mad-dinja kollha kien isir bil-Latin. Anki f'Malta allura il-qassis kien iqaddes b'lingwa li forsi ftit kienu jifhmuha U barra minn hekk ħafna mit-talb tal-quddiesa l-qassis kien jgħidu b'vuċi baxxa, bilkemm jinstema'. U allura n-nies prattikament fil-knisja kienu jew joqogħdu jgħidu rużarju, jew jgħidu xi talb ieħor, kien hawn ħafna kotba ta' devozzjoni, li n-nies kienu joqogħdu jaqraw, jew inkella kien ikollhom f'idejhom xi traduzzjoni bil-Malti tal-quddiesa, għal kienu jsegwu b'xi mod dak li l-qassis qiegħed jgħid bil-Latin minn fuq l-artal. L-ewwel quddiesa bil-Malti saret fil-21 ta' Settembru tal-1964, jiġifieri f'jum l-Indipendenza. Biss fil-knejjes imbagħad daħlet ftit xhur iktar tard, daħlet f'Novembru tan-1964, tal-1964. L-ewwel traduzzjoni bil-Malti saret kienet Protestanta, ħa nibdew minn hekk, il-Protestanti bdew kollox. Kien hawn persuna, Mikiel Anġ Camilleri, li kien qassis imma mbagħad ħareġ u sar qassis Protestant. U l-Protestanti tawh żewġ xogħlijiet importanti. L-ewwel li jirrevedi l-kotba tal-Bibbja li kien diġà qaleb Mikel Anton Vassalli. U mbagħad anki ikompli dawk il-kotba li ma lħaq spiċċa biex hekk ikollhom it-Testment il-Ġdid kollu. Imbagħad ehm, Mikiel Anġ Camilleri talbuh ukoll biex jaqleb il-Book of Common Prayer. li huwa l-ktieb tat-talb li użaw il-Protestanti. Minn hemmhekk imbagħad bdew il-tradutturi Kattoliċi. Naturalment, biex ngħidu kollox, dak iż-żmien ma kienx hawn copyright u l-ewwel tradutturi Maltin ikkupjaw kemm setgħu minn fuq Camilleri. jiġifieri f'dak li huma translations tal-Iskrittura, translations tal-Salmi, ħadu ħafna minn fuq Camilleri, jiġifieri Camilleri b'xi mod anki kkontribwixxa għat-traduzzjonijiet bil-Malti. Imma l-ewwel ktieb uffiċjali li ħareġ, uffiċjali fis-sens l-ewwel traduzzjoni stampata bil-Malti kienet minn Richard Taylor u dan Richard Taylor ħareġ l-Uffiċċju tal-Ġimgħa l-Kbira. L-Għid tal-Ġimgħa Mqaddsa, bil fuq naħħa fuq kolonnek kienu jkunu fuq naħħa jkun hemm il-Latin u fuq naħħa jkun hemm il-Malti. Imbagħad insibu sensiela ta' manuskritti li ma ġewx ippubblikati għal raġuni jew oħra, pereżempju Fortunatu Panzavecchia għandu manuskritt tal-Quddisa bil-Malti. Sabiħa ukoll manuskritt ieħor ta' Ludovik Mifsud Tomasi li dana qaleb il-quddiesa b'mod oriġinali tassew, forma ta' poeżija. Imbagħad importanti ħafna fl-istorja tat-traduzzjoni bil-Malti kien il-kontribut ta' Ġużè Muscat Azzopardi. Ġużè Muscat Azzopardi fil-bidu tas-seklu 20 qaleb il-quddiesa għall-Malti, imbagħad iktar tard fl-1918 ħareġ il-Missal, l-ewwel Missal bil-Malti. U interessanti x'jgħid lin-nies ta' dak iż-żmien. Jgħidilhom għalkemm żgħir, eh, fil-qies, għandkom ktieb biex tkunu tistgħu ssegwu kull ma jgħid il-qassis kelma b'kelma. Anzi mhux biss issegwu miegħu, tieħdu sehem miegħu fil-quddiesa għax il-quddiesa, kif jgħid il-qassis, hija s-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom. Sabiħ ukoll il-kontribut ta' Vincent Cassar. Vincent Cassar għamel proġett differenti minn ta' Muscat Azzopardi għaliex Muscat Azzopardi, il-ktib tiegħu kellu żvantaġġ wieħed li inti titqgħod tqalleb minn naħħa l-oħra. U ħafna drabi sakemm inti tkun wasalt u sibt il-post ta' dik it-talba l-qassis ikun ġaqala. Kassar ħareġ b'daw il-libretti kull ġimgħa. Immaġina eh, li inti toħroġ librett kull ġimgħa bil-Latin u bil-Malti u għandek il-quddisa Eh, tibda mill-bidu sal-aħħar, ma tix toqgħod tqalleb lem u tqalleb law. Dana il-fuljett ehm, fidejhom min setgħu isegwu il-quddiesa. Ehm, b'dana il-mod hekk rajna kemm kien hawn attività qabel ma wasalna ehm, għal quddiesa uffiċjali bil-Malti. Għat-traduzzjoni uffiċjali ħadmu grupp ta' nies, pereżempju għal fejn kienet tidħol l-iskrittura, ħadu ħafna mit-traduzzjonijiet tal-Professur Saidon. Irranġawhom xi ftit għax il-traduzzjoni ta' Saidon kienet wisq ibbażata fuq is-Semitiku. Kien hemm imbagħad Monsinjur Lupi, Monsinjur Arthur Said Pullicino, Valentin Barbara, li dawn bħala tim fil-nofs is-snin sittin ħadmu jien ngħid bla waqfien.